Enw i yw Beth, rwy wedi bod yn arweinydd yn Cylch am ddwy flynedd. Mae'r Cylch Meithrin Bwlch y Groes yn feithrin bach, wledig. Rŷn ni'n lwcus iawn i gael um, hen ysgol yr pentref um, a gaewyd yn 2000. Rydyn ni'n ffodus iawn yma fod ni'n gallu gadael nwyddau allan a gallu rhoi, gadael gwaith y plant lan ar y walydd. Rydyn ni'n gwneud llawer o bethau tu fewn a thu allan yr adeilad. Rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed tu allan yn trio wneud e'n neis i'r plant. Mae'r plant wedi bod yn rhoi wood chip lawr, wedi bod yn plannu blodau a llysiau gyda un o yym pobl lleol sydd wedi dod mewn i helpu ni. Yym ni 'di wneud wal ddŵr, yym wal yy gerddoriaeth, yym yn defnyddio pethau ailgylchu mae pobl wedi rhoed i ni i wneud un. Ni 'di bod yn lwcus o'r teulu sy' 'di bod gyda ni, lle maen nhw'n barod i helpu i chwynnu a thacluso a ma' plethu'r willow pert sy 'da ni, neu cysgod i'r blant. Uh, rydyn ni'n cwrdd efo'r ysgol clydau i ddathlu um, gwyl, uh, diolchgarwch bob blwyddyn yn capel neu eglwys lleol. Mae'r plant wedyn yn gwneud modeli'r geni bob blwyddyn i cael rhoi yn bob eglwys neu chapel. Um, rydyn ni'n mynd bob blwyddyn hefyd i Gwyl Dewin a Doti, i fferm ffoli. Um, ni'n mynd i Yy gwylio Cyw, sioe Cyw Nadolig ac ni'n mynd bob blwyddyn i Parc Natur Cilgera. Rydyn ni'n cwrdd yn Mhentre Crymych yn dibynnu ar yn thema ni, rydyn ni'n mynd i coginio yn Popty JK, yy mynd i weld Canolfan Hamdden y Crymych, Orsaf Dân, yr Heddlu, y Cogydd, yy Cigydd, Bwyd y Byd, yy ac a 'dyn wrth gwrs ma' rhaid ni orffen yn yr caffi i cael bwyd! Yym, ni, ni wedi mynd ar bws i ymweld â Trath yn Drefdraeth. Ni wedi bod i um, canolfan garddio yn Pen Rallt, lle mae'r plant wedi bod yn fysi'n plannu fyny, yn helpu nhw fyny. Um, ni wedi cael heddlu yma a nyrs, doctor, ni wedi cael rhywun mewn i wneud yoga da'r plant. Um, mae rhywun o'r ganolfan hamdden wedi dod mewn a wneud cwpl o weithgareddau 'da'r plant hefyd. Mae un neu ddau mam-gu a mam wedi dod mewn â anifail i ddangos i'r plant, sef mochyn a cwningod ac ati, sy'n dal beth sy'n dod mewn mae i weld y plant. Ni wedi wneud noswen psychic, uh, bore coffi, bingo, ni wedi cerdded noddedig, taith tractor, ffair nadolig, Yym, rydyn ni'n bod yn yy mynd bob blwyddyn i Sioe Tegrin, Bwlch y Groes, Abercych a yn Mongaf bob blwyddyn i drio codi arian i fo' mwy bwysig i cymysgu gyda'r gymuned a siarad â plant, siarad â teuluoedd. Yym, a trio pwsio'r Gymraeg a cael eich plant mewn. Ni ynghylch Meithrin Bwlch y Groes, ynghylch hapus, cartrefol, mae'n bwysig i ni fod y plant yn cael llwyth o brofiadau tu fewn a thu fas yn y gymuned.